Kosua ne mako a gyeene hyem yɛ aduane a Ghana foɔ ma engineer de aba a ɛyɛ one of the best food mo nya nhu how important a saa aduane no yɛ mɛ kyerɛ wɔ video mu like mepaatɔ wo yɛ obi a ɔyɛ obolo wo pɛ sɛ wo so te naturally ade wo ne video hwɛ ne yie na wo te aseɛ a wo a bɛtumi ama wo so ate wo yɛ nipa fea fea pɛ sɛ wo gaini some little weight wo hwɛ video yi a wo a wobɛtumi ayɛ saa adeɛ no nnuane bi wɔ yɛ ka sɛ wɔn yɛ processed food wɔn yɛ processed food wɔn yɛ high glycemic foods Wodua no ama wayɛ kyɛkoo na wayɛ mmerɛ sugar. Kwan bɛn so na ɛma yɛyɛ mmerɛ? Mɛkyerɛ wɔ video yi mu. Ɛna last na ɛyɛ bonus, kwan bɛn na Nyankopɔn ma yɛn nipadua nya energy anaasɛ light all the time a? Yɛn light nnum da. Na ECG foɔ monyɛ nsua mfiri ho. Ebia mohwɛ video no a, sɛdeɛ Nyame yɛ no no mekyerɛ mu wɔ ha a, Mobɛfa biribi afiri mu na aboa yɛ light crisis no a ɛrekɔ so wɔ Ghana no. Yɛnni nkɔmmɔ. Me din ara ne Yɛboa Agyekum Francis. Like video no. Mepaakyɛw wofa me nipadua yi a mete hɔ yi, me nipadua yi a mede wɔ yi. Deɛ ɛde me te ha yɛ adeɛ a yɛfrɛ no energy. Na yɛnya yɛn energy firi nnuanennuro mu. Nnuane a yɛdi no, ɛmu na yɛnya yɛn ahoɔden firi. Nti sɛ wodi banku a, yɛka sɛ ɛma wo carbohydrate. Wonom koko a ɛsɛ ɛma wo carbohydrate. Nti woasɔre yɛ a wokɔ dwa so, wodware wo mma de wɔn kɔ sukuu, wokɔ studio. Ɛyɛ energy no a ɛte wo mu no na ama wotumi kɔ. Carbohydrate is the energy giving food. But yɛn yan kyerɛ wo how a energy no ba. Mɛkyerɛ wo. Mepaatɔ yɛwɔ protein. Protein nso boa replenish yɛn nipadua. Yɛte hɔ yi, yɛ cells no kɔ ara na wɔn kɔ. Ɛna ɛboa ma yɛn nyini ne saa nneɛma no nyinaa ɛwɔ hɔ. Yɛwɔ fat, yɛwɔ vitamins, yɛwɔ nnuane nnuro a ɛboa ma yɛ kasɛ ɛyɛ den. Wɔn dɔɔso paa. Mepaatɔ Nnuane a wodi kɔɔ mu nyinaa, wo nipadua no yɛ calculation bi a yɛfrɛ no calories, calories. Enti sɛ wodi banku one ball a, nipadua no calculate no sɛ ɛyɛ 300 calories. Wodi bayerɛ baako a, wo nipadua no wɔ sɛ wɔ calculate no. Ɛna wodi bɔɔdeɛ baako a, wodi kosua baako a, wodi sugar atrem a, ɛwɔ sɛ deɛ nipadua no calculate no. Wo nipadua, activity a woyɛ ne a day kyerɛ calories a nipadua no hia ne a day. Nti yɛmfa no sɛ wo nipadua no hia 2000 calories. Sɛ adeɛ kye na wokɔdi five thousand calories a, nipadua no use two thousand wie na three thousand aka no, ɔde bɛkɔ akɔsie, ɛno na ɛma obi gaini weight. Nti sɛ wopɛ sɛ wo so te naturally a, ɛkyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ wo calorie no a wodi no a day no, wote so. Wokɔ baabi a wɔbɔ blocks a, nnɛteɛ ba baako na yɛakeka abɔ mu, yɛde shovel asesa agu mu na yɛayɛ no pampan, yɛanya block baako. Nti nnɛteɛ ba baako no, yɛka sɛ saa adeɛ no yɛ cell, ɛna block baako no, yɛka sɛ ɛyɛ tissue. Yɛde block no kɔsi adwareɛ anaa yɛde kɔsi kitchen a, yɛfrɛ no organ because adwareɛ yɛdware wɔ hɔ, kitchen yɛyɛ aduane wɔ hɔ nti ɛyɛ specific thing nti yɛka sɛ ɔyɛ organ. Yɛka adwareɛ ne kitchen ne bedroom nyinaa bom a ɛyɛ fie, yɛfrɛ no organ system. anaasɛ organism. Nti me me ti wɔ yi, meyɛ organism a Nyame ayɛ me, comprising ɛnan, nsa, ano, ne biribiara. Yɛnkɔ back to the cell no a mekae na wahu cell. Nti cell no, ketekete na wɔ me nipadua mu. Ne dodoɔ a ɛwɔ me mu ɛyɛ about 30 trillion. Yɛka sɛ 30 trillion a mehu how a mɛkyerɛw abɛhu sɛ da ɛteɛ, ɛyɛ huge number. Wiase, nipa dodoɔ no a ɛwɔ wiase nyinaa no yɛyɛ 9 billion. Enti yɛnya nduru ten, yɛnya nduru twenty, yɛnya nduru thirty, yɛnya nduru forty, yɛnya nduru hundred, na yɛadu five hundred, na yɛadu thousand mpo. Na yɛakɔ one two trillion, four trillion, thirty trillion cells na meki yɛ boɔ Agyekum Francis. Na deɛ ehu wɔ mu ne sɛ cells no obiara produce ne energy different. Nti yɛn kasa cell wei na produce energy ma wei o. Cell biara wɔ adeɛ ɛwɔ mu a ɛyɛ factory a ɛyɛ battery factory a ɛproduce battery a ɛpower yɛ nipadua no in the form of ATP. adenosine triphosphate. Enti deɛ meka sɛ ECG foɔ bɛtumi asua afiri mu ne sɛ yɛyɛ Ghana yɛso, yɛwɔ amantam amantam no bebree. Mepɛ akyɛw, adɛn na yɛmmoa na mantam biara anya source, electricity source, sɛ ɛyɛ solar farm o, sɛ ɛyɛ biribi bi a at least Kintampo, Techiman, Wankyifoɔ, obiara bɛnya ne deɛ. Nyame deɛ ɛndeɛ ɔyɛ no fie biara mu because cell biara wɔ ne energy source, deɛ yɛfrɛ no mitochondria.

Kwan a mitochondria no ɔfa so a ɔde energy no bɛyɛ real quick yɛnkɔ so mfa adenosine triphosphate a yɛwɔ adenosine yɛwɔ sugar base sugar base no yɛfrɛ no ribose na yɛwɔ phosphate group mmiɛnsa triphosphate phosphate group mmiɛnsa no phosphate yɛ phosphorus one atom of phosphorus plus um, four atoms of oxygen nti ɛyɛ PO4 na wɔwɔ neg negative charge, three negative charge. Saa negative charge no na mitochondria no nya nsɛm waka mmiɛnsa abom na wayɛ no triphosphate. Te sɛ wode magnet ti head and head na ahyia no nso wɔn repɛle. Nti because of sɛ wɔn nyinaa yɛ negatively charged nti no, wɔn push wɔn ho against their their selves. Nti nnamfoɔ mmiɛnsa mobɛtumi ayɛ experiment mo nsɔ mo nsa na wei ntwe ne yɔnko nkoa na wei ntwe ne yɔnko a mobɛtwe a mogyina bɛyɛ two hours three hours time a mobɛbrɛ mobra baako will break off Deɛ ɔ break off no, ɛde ɛde home bi bɛba mo mmienu no a mo aka no so na a create some potential energy. Kwan a mitochondria wei ɔ use de create energy ma yɛn nipadua yɛfrɛ no ATP no no, phosphate bond no a wɔwɔ hɔ mmiɛnsa no a wɔyɛ negative charge no, wɔrepel each other ara na sɛ baako break off a na a create energy. anaa power na yɛ nipadua no ayusi. Nti wodi banku a wɔakɛsesɛm ade na moma twam a na wobɛbow obi w'abow obi no, energy no, baabi a efiri no no, efi wo mitochondria mu, saa adwuma no na ɔreyɛ a aboa ma yɛanya saa energy no. Deɛ nti a ho hia a mede analogy wei nyinaa baeɛ ne sɛ, sɛ woyɛ obi a wotae di junk food, wowe biscuit na wodi tɔfe na wodi noodles na wonom soft drink, carbonated drink na wonom, deɛ ɛteɛ ne sɛ, Saa mitochondria no, obetumi adi ne dwuma a, precursor nutrient a ɛboa no no, baako yɛ vitamin B one, deɛ yɛfrɛ no thymine. Nti onya thymine no a, ɛboa no with other things ɛma o produce adeɛ a ɛyɛ ATP, na energy no a yɛ produce no yɛatumi ayusi. Wo a wopɛ junk food kɛse no, sugar metabolism so yusu vitamin B one korɔ yi ara bi Nti this sugar no a wodi no will be competing with your mitochondrion for vitamin B1. So at the end of the day, wa use vitamin B1 no ɛde a metabolizing wo sugars. So your body cannot produce enough energy. Ɛno nti na aduane bi wɔ na wodi wie a na wayɛ kyɛkɔɔ, wontumi mpo na wasɔre. Mepakyɛ wate ma se? Enti yɛka sɛ gyaa aduane wei deɛ na teɛteɛ no no because wo hia energy deɛ ayɛ wɔ activity. Sɛ wo use saa vitamin B1, vitamin B1 obi aka sɛ yɛnya bi wɔ he? Cashew ne nyinaa vitamin B1 wɔ mu ne nnuane nnuane but yɛn nipadua no atumi produce ne deɛ. Enti it's not about giving your body vitamin B1 but it's about conserving the vitamin B1 your body has produced by eliminating junk food no a wodi no na wo nipadua no ankɔ use ankɔ breaki anaa ankɔ metabolize sugars no. But so watem ase? Na deɛ nti a mese kosua yɛ very good ne sɛ kosua so wɔ calories. Na mmom around 73 carbs na kosua ɔwɔ. Kosua in addition to calories anaasɛ fat na abirika bɛyɛ calories no, ɔwɔ protein. Nti sɛ me medi kosua a, ɛyɛ complete meal Manya me calories wɔ mu, manya me protein a ɛboa replenishing me nipadua no, ama me vitamins, vitamin bebree wɔ pro nkosua mu, bi te sɛ vitamin B seven, deɛ yɛfrɛ no biotin a ɛboa ma yɛn tiri nwi fu kama ne n'asefoɔ no, bi te sɛ choline, choline wɔ kosua mu a ɛboa yɛ brain functioning, w'adwene mu bɛte. Kosua, mako no a ɛhyɛ mu boa digestion wɔ other things a ɛde ka ho, na gyeene a ɛwɔ kosua mu no ayɛ antioxidant. Ka saa nneɛma wei nyinaa bom na di na hwɛ adeɛ. solid complete meal a ɛbɛtena ho na deɛ ɛfɛ nie kosua no because of sɛ ɛyɛ protein nti no yɛn nipadua no use more energy to break protein down sɛ wodi kosua mmienu a energy no a ɛbɛhia de break kosua no down no nti no nipadua no bɛkɔ o fat cells no mu na wakɔyi stored fat no bi especially sɛ aduane nni wo yam a, na wɔabreki de ayɛ ATP sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛtumi ama aduane no a wadi no adigest. Nti, yɛn nipadua no use more of the energy created for digestion. Nti saa nipa korɔ no, ɛba ne saa a, fat no yɛkɔyi firi hɔ ɛrepaepae mu to triglycerides ne glycerol no, na wɔ sradeɛ no so te adipose tissue no ba fam na wɔ slim down. Wo a wopɛ sɛ ɔgani weight so no, wodi healthy food no a yɛrestore excess of the calories no. na calorie no a nipadua no hia no wanya na bi aka na yɛde akɔgu bank bank no yɛ kɛse no na wo so o gain weight ɛno nkyerɛ sɛ kɔdi kosua bebree normal person regular person baako to mmienu a day is okay sɛ woyɛ macho man na wobɛdi mmiɛnsa to nan a ɛno nso yɛ fine mankodi ɛmboro so. Mpakyɛw, teaching wei is to bring education very low to the layman, yɛn maame mu nyinaa nte aseɛ, nti yɛka sɛ aduane bi wɔ hɔ na manni a, me nkyerɛkyerɛ no a meyɛ no mepɛ sɛ wɔn te aseɛ why, not just telling them to stop, ɛba ne saa a wɔn ankasa bɛtumi ahyɛ wɔn ho so a wɔn nni. Nti wohu me page yi a na wa like na wa share na akɔ akyire na aduru wɔn hɔ. Mede video no to at times na mayi sound no afiri mu. Mede menim nea enti, nti of late me posti bi wɔ YouTube, Yɛboa Agyekum Francis. Wokɔ me page no so wɔ YouTube a wobɛtumi akɔ subscribe. Ɛduru ten thousand subscribers a, right now we are almost seven thousand. Ɛduru ten thousand a, mede long form video, video no mɛbreki mu yie with illustrations na moate deɛ meka no nyinaa ase yie. Woba Ghana a meyɛ biomedical scientist, meyɛ self taught trichologist, nti wo a wapɔmpɔ mapa, wabɔdwe wopɛ sɛ oguro me na mehwɛ wo, ɛna wotɔ barber shop nneɛma, nkonnwa, nhwehwɛ, mirror, baabiara, Kumasi Nkran, me na metɔn ne nyinaa, Accra mewɔ Centre Maria, Kumasi mewɔ Adum, fa me number send me WhatsApp message, frɛ me na bɛgye bi, Nyame wɔ nhyira na ɔmmoa wo, God bless you.